unobva kusendi peter unobva kwamwazha unobva kwamarange vanhu tese taa chinhu chii chimwe chete achataa chinhu chii chimwe chete mukandiregera secretary general director of ceremony mabishop is ari pano vana mai vandaona umwe udarwino vandaona comrade shefa vana amai vandaona vari pano apa vari kukudzwa va mabishop mapastor mareverend ndiregerei ndikurespectei kwazvo kata tikasingaita sei kata tikasingaperi ndoda kuti timbosumuka timboimba rwumbo tinamatire masangano edu ose Sumukai tese timboimba rumbo, timbonamatira masangano edu ose ari muFICZ neasati auya neachazouya neasingafa akazouya. Hanizvozvo here? Amen, amen, amen, amen.

kwete kuti nyika iite semahumbwa ndizvo zvee ya we are such a zimbabwe such a dignified nation nyika ine vanhu anonamata a nation with the people who believe in god zimbabwe

I want you to, this is your best good time today, a Sunday, that we are gathered that together as one agglomeration, as one church. Vanhu vomweya vanofanira kugara mumweya kana vaenda panzvimbo yomweya woita zvomweya ipapo ndopatinotanga kuona kuziva kuti pane nyaya iripo inoda kuitwa namwari pakati penyika yezimbabwe nokuti zimbabwe tinofanira kuti methodist anglican pentecost postori ive chinhu chimwe chete

mutema ane nhamo tsvuku yakatsvuka seropa amen amen amen amen ndichanamata nhasi ozi pane zvandataurwa pana kuti pano mwari anoda kutaura zvimwe zvinhu ndikakuudza kuti muhomwe umu mune mari yakawanda wamunoramba kunyeba here kunyeba here hapana munhu anofanira kutambudzika i was in america i was in britain i was in that country i was in that country all of those people pamba pega pega pane motikari pamba pega pega pana landlord hapana rocha kana ukaverenga muna joshua inoti it is a sin to become a, a, a tenant on your own land kuva roja munyika yokwako yaunopihwa yona jehovha mwari wako mangatori zvekugara pasi mwari wakuitire zvakanaka ndichakudeedzerai eh, murume uyo ane imba uyo Garai pasi mese vanhu vamwari. Titaure pamwe chete. Taure amai kuti hanzi garai pasi. Garai pasi. Hanzi garai pasi, garai pasi wanenge gara pasi mugatsika. Timbokurukura nyaya yekuenda kumusoro kudenga. Munoziva kuti ndaitaura na Secretary General baba baba Tsine some days taura kuti munoziva kuti iye zvino chirwere chatanacho ndechekuti even mapoliticians angoti angofunga kuti anofanira kurova nemusoro akuda kutotanga political party mwana ari muchechi angofunga ada kuita chechi ada kuita chechi isu takapinda muno muno mukwadzana muchiri kurimwa muno muharare muno muchirimwa muno ehe ichironzi pakirejiwo budiriro kaitofura mombe kwatinogarawo yaitori caravan park iri ndaitofamba netsoka kubva kumhondoro kune tsoka kuya kuno kwarhara ndopandiri kuona iko zvino kuti haudi kutungamirirwa navamwe vanhu unofunga kuti ukatungamirwa vamwe mukadzi wako anobva iye akadzi ndanobva tatanga

zvinotaura mubatanidzwa wavanhu vachinzi federation yasiyana nekuya kukunzi eccz vamwe vanofunga kuti takabva meccz taimboafilieta wekokaso takabvako hatidi kufa takabva kuda notuka kwatakabva hwani izvozvo here kana kutaura zvekwatakabva kana wanyenga mukadzi akambenge akaroorwa nemwe munhu rega kuramba muchikorwa nhau yemurume waakatangana naye bcause inochununura pfungwa dzekuenda mberi wanyasa kubatarisa zvakanaka kunyeberi noti munotorera munopedza nguva kutaura zvekuwatakabva musingataure zvenyaya dzekwativina sei amen amen amen amen amen ndoda kuti mugorwira mabhishopu ari mumu nemafundiso ari mumaoko nanamai vari mumaoko mukasimudza roko kudai so handiti mwana matire muti mwari wokumusoro kudenga akuropafadzei namasangano ose amunotungamirira isusu chinangwa chedu fizz aiwa ka imimi ka matogara kudhara muri fisc ka isusu imimi isusu ivavava isusu tiri chinhu one tiri chinhu one ndosakabva pai paimba kuti mutumwa amwe chete mutumwa wedu ndiye jesu kristu akauya anozva here wakatumwira wakatira kano akafamba muchinjwa achifira ani achifira isu kuti tigowana upenyu hwatinao nhasi ini chipo chandinacho chikuru kune zvimwe zvipo zvose chandinonzwisa ndechekubvisa munhu vai vanonzi they are living and sleeping eating and drinking in poverty section munhu anonzi ari mudenderedzwa renhamo uya tinoita isusu kuti ubve ipapo zvamuri kufambira kun'anga muchinopiwa zvikwambo zvayo isu tinototaura garden boy kuti buda pabasa pauri uye kuno regera garden rake ngaarime wega uya kuno pano patombotaurwa nyaya yakakura kwazvo navachituku nekuti pane munhu ari pano anofanira kupona nhasi and paunofanira kupona unofanira kubva waponeratu hapana chinji andinosema sechokuti kana tiri pamubatanidzwa wefizz takaita so pane mwe munhu anofungidzira kuti chechi yavo ine vanhu vakawanda stere kana kuti chechi yavo yakakura stere ndiri kuda munhu anotaura kuti mwari watiitira chi chakanaka wabatanidza zimbabwe masangano ezimbabwe aaiisa pamuruoko mumwe chete wedha chechi iyoyo ine vanhu vakawanda sei wedha ine vanhu vaviri ini ndaitomboenda ndaitomboenda mugomba inoza pachikoro you know in the boarding school when they eat after dinner you know they throw away that uh, my leftovers i go there pick that side that, that rice i eat after fasting But here today, we are talking of America, Canada, Australia, wherever, South Africa, so many countries. But you have to struggle. haungotanga kungoti uri mubhondo osaka uchiona bhorido bhuruku hakuna masowe ukaenda kwavhundira hakuna masowe ukaona kune masowe ndevanhu vanosenza mumba vari kunamata ikoko varidzivei koko vanombori kupi ndovatinoda kugadzira manje pekunamata isusu efasi dzedu zvezvokuti kana wabva uko nechechi yenyu wega you speak in latin you speak in english when you come to fcz when you are gathering you must see a people who know their god Amen. who are theologically equipped Amen. spiritually equipped who have a wisdom inotaurwa pana profeta isaiah 518 kana vadai they are just dying in such an uncountable number because of lack of chi knowledge bata musoro wakatimbonamata musoro iwoyo uyu unofanirwa kuti upinde nyaya the change of the mindset change change musoro vauita sei vauchinje mafungiro utange kufunga nhasi urega kunyaya kufunga zita rekuchechi utange kufunga kuti isu vanhu veficz weva kwauri kuenda taura kuti ficz ndobva takaita sei ipo pana pandaona mabhishopu akawanda ezvine zvingu emusangano ndosaka maona vamwe masangano havasi panapa vauya vari vashoma because kana mabishop ana affiliate apana pa the hundreds of them they've gone kwakasiyana siyana sekungoendo isitaita lake rekuti tauya pano kuneni mhaka yekuti hatina musangano tiri free mwedzi mingani mwedzi miri yatiri tiri paoff and off yacho ndemabig g nemabig sand imwe big sand yacho ndeipi ndiyo inei nhasi uno tinoda isu kuti tibatane tiite chinhu chimwe chete tiri pamwe chete ngataure tese ficz tiri pamwe tiri vamwe tichiita zvimwe chete ngatitaure futi ficz tiri vamwe tiri pamwe tichiita zvimwe chete hatidimo munhu anombotaura kuti itiri kwamugoti he ndiri kupendekosa chechi yakati he ndobva kuroma ini ndakatoendawo futi kuitara was there I wanted to understand how Jesus Christ founded the Catholic. And why is it Anglican yakazobuda futi mu uh, mu mu mu mu Rome. Same Methodist yakazobuda mu mu mu Anglican. Ndiko na kuti nyaya yakanga iripo ndaitaura pana Bishop Sturuti ukatarisa Gamariel ndiye akarodza Paul ari kujeri. but ukamutarira gamari haana pakaparidza but it was he was a professor but akagadzira a philosopher dr philosopher akaenda akanoita basa akaparidza nyika ikaitase ikaungana izvozvi tiri pano patiri panapa ndiri kuona kuti mwoyo wako nepfungwa dzako dzese dziri kuti dai mwari vanga vatitungamirira Ndinoda kuti pamakore mairi atinawo ano FICZ inofanirwa kutanga kuita zvinhu zvisina kubvira zvamboitwa inofanira kuti FICZ don't rely on your leader you don't know that church the church that you are is the church that you call your home and when it is your home you have to sweep it kwidza moto isa poto isa mvura izvozvo ndo zvatiri kuda hatidi kuti kusvika 2019 december 31 tinoda kuti bishop wese kana musingagona kudhiraivha makura munofanira kunge mune mwana wechechi vanokudhiraivhai mosvika apa tiri kudawo isusu tiri kuda kungoti apa tataura pana patanga taka eh, mp vanga vauya ndevekuno but kwamuri kubvawo kuna mp weko toda chief ap kanzera kuti titaure navo kuti aiwa ka unokukungu kwatinonamata kushaiswa kwatinonamata inini tina one spokesperson one vanizvose here ivava ndo spokesperson ava he is the spokesperson secretary general wefcz baba tsine zvichireva kuti kana pane mumwe munhu anonzi bishop ane zvada kutaura wedha uda kutaura patwitter kana kuda kukomenda tanga wavhunza Don't just comment and create problem for FRCZ because as leaders, we are going to have a very big problem later on. We need a very professional organization that is led professionally, spiritually, academically, theologically. Bhaibheri apa, mabhuku apa, kana totaura futi inonzi futi civilization, aizvo zvere, apa apa tozvibatanidza zvese. saka izvozvi tinoda kuti tigozowana nguva yatinoti mabhishopi ese ngaauye tigare pasi tinzwanane kuti dambudziko raona uri kuchechi kwakweyo ndiriyi unogona kunge uri pana panhasi but vana wako vataura vana vachaona kuve and they resist and iwe unotya kuvataura bhozi roziva ndikakuvataurira mari yerenda pasina fana kuudza kuti no mari ine mwana wako wechechi yacho iwe ndeyako iwe unoziva kuti mwari akandiudza kuti ndinozairo uchafa wamirione but nandaka ipapo ndaiparidza ndakasunga tairi vatyaburura ndaitomboita time yekuti kana chiparidzani ndakuda kwenhambo ndaitombotaura sekitiri jena gomirai simukai vada kuona eh, simukai zvi eh, eh. awa muri kuona ndo sekitiri jenaro vekuchechi kwatinonamata but taipota tichidaro chechi vazinomwe simukai futi mufundisi ndapota ndichidaro chiti tikati fambe fambe fambe ndoona kuti ndakasunga time muchiuno apa tine chikabudura apa t-shirt yakaburitsa breast panze musana wese uri panze vanhu vakabvunza kuti bishop wechechi ari kupi ndevandataura kuti avo ndo bishop ka ndikafamba navo avo ndo bishop saka unabvunza kuti bishop wacho chai chai ndiani onaye kuti uyu ndi bishop uyu ndi bishop saka patakati fafambe nana mm, ndane tumateki twangu ndane tumatraus twangu ndo vakati aiwa tipe ichichi yangu bheki kuno kwanosvika imishende ameta pasarema haleluya haleluya haleluya that was that time but you have to put that church in order put it in order bishop havabvumirwe kana zvekusora vachimhanya zvinodhonzana nezvitambo zvese zvinodo zvinoitwa nemayouth toda kugadzira bhishopu kuti kuchechi kwako kwauri ukange uripo vanhu vafanira kuziva kuti munhu uye uye ari pano zvaunotaura zvinofanira kuti zviteererwe because iwo wakatumwa because anointing pachayo ine rimwe simba rinonzi impartation so to impart is to withdraw a certain percentage that is minimum not maximum because anointing is maximum plus impartation

Imo muno takatotaura amabhiza isusu. Amabhiza nguva yenyu kana yeupurezidendi yakwana. Pane mwe murume anofanira kusarudzwa ari pakati apa anofanira kuita purezidendi. Amen, amen. Kuita kuda kurambira pana pavanenge zvonzi wakazvarwa murume mai kwabata kapu yakanzi purezidendi. Aiwa, kana uri pano uri purezidendi wasarudzwa navanhu, shanda basa. Kana wapedza kushanda, ngapauyewo mumwe.

Anonzi haasi bishop ndiani? Kana munhu achinzi bishop kana mobva pano nhasi musafunga kanozviita futi zvokuti munotora kandiro ino kandiro kunoza kandiro kapuleti kaiko kana chikana tuma one rand tuma two rand ukaverenga mari iye yobva ita kana five dollars kana kuti fifteen dollars wotoenda bishop pamberi pe pamberi pamwari oti baba ndida kuti kutendei nechipo chabviswa icho chasi chipo unoti mushikashika amucheni hatizi chipo no unoti mushikashika kana hatizi chipo icho mushikashika vanhu vanoda kudzidziswa kuti vazive kuti kana uchinge une foni ine raini renetone

ngatibve tataurirana kuti organization inoga baba vataura pana vachituri pana nyaya yekuti murume mumwe chete mukadzi mumwe chete but pane pavasina kutaura kuti murume wegaga nomukadzi kuti chechi ikure musaparidzire vatorwa iwo nomukadzi mukadzi ari kumba akazvara na 14 zvinoreva kuti mukatora mwan 14 pane asembi uye bani akuka panyaya munoona problem ine mabhishopu emazuva ano nekutsvaga kuti vachengeti vasingataurire vanhu chokwadi chokuti murume you must be totally 150 percent plus responsible and every kilometer inotanga ne one meter so isusu we have now we have now started fcz ukange wanzwaiwo kuti kune mubatanidzwa wefcz anozvo here unofanira kuvapo vari kubvumirana neni nderapi

Perfume chaicho yeperfume unoenda kuchechi. Jesu azvarwa mwana komana wamwari watinoti muzita rebaba rimwana kumwana runa rucheni azvarwa zvinonzi vachenje roma munezuva vakaenda vakabata zvinonhuhwira mari ndarama nesizve zvakoripirite

Mwana watendere perfume iye yakamwewa na Maria mwana wa mwana Jesu Kristu vari mudiki. Zvimwe zvekubhilivha nemamachechi vana vari kuurairwa zvinhu upenyu unofa uchisiya mukadzi asina kana pekugara mukadzi ada kuvhunzwa newe wakafa zvakaita inamai mabvisa ruko

FI CZ chinhu chi 1 FI C Z mana mai bishop vese ava vari pana munofanira kungosara panapa 20 minutes somewhere just see somewhere mopanana manamba mobva mapanana zuva rekusangana mamakoche mamasangana zuva rekudu iroro zuva iroro kana masangana mumwe mubatanidzwa wacho iwoyo wamunozosangana toda kuzovapo

vane zvimwe zvirongwa zvavasiriko no kunyangweda ukateta mai bishop fira free tora vana vatraine kunyengwa nevana vekuchechi fanira muno takagadzira sisi vane ziyawa inonzi mutuwanse njoni njena spider network hatina mwana ari munhu anonyengwa munhu anororwa munhu anorora muno thats what makes the church grow kwete kunotora munhu woku kune mechechi wopinda muchechi menyu imi moenzana kuuniversity mosanga nevamwe imwe chechi wobva watorwa munosara mune zvidhanira zvekare chechi inongoramba iri pai chechi inongoramba iri pasi isingakure wozi munotorwa the cream cream iri kutorwa ita sei ichienda nai bishop ngavagadzire zvinhu izvi munhu akaachiti mama munoona ivai free Kuno kutakataura isusu kuti kana kucheswa ndiona makafu yavo kwete kumubatanidzwa. Kana uri munhu womurume pane musikana wari kuda anozvo here enda unosongochonjomara handizvozvo here wotonyatsa ah, amai makadii tinofana ndipewo namba bredi yedu ndikokufonera chinge tapedza zvesvondo handizvozvo here nokuti peter anoti handina mutongo nemajaya nemhandara kuchirana kwavo ndokunobva kuroorana kwavo chinhu chakaipa

Mubatanidzwa wana amai ngaurongwe uvepo. Vanobva vagadzira handidi zviye zvangu zvataita zviye zvikuye zvamaita zviye zvimaumbo yuti munotaurira vana mai kuti undi anokutongai undi anokutungamire chitora pane mari muchiisa hama dzenyu no hatidi mufcz munhu ane murama anoiswa pamari kuti vanhu vakudya mari no vape mukana vega ana mai vabatane kwete veharare vana mai vabhishopi vese pananai mabasa iko kumaprovince kwavari vape mabasa anozvo here moita nguva yamunosangana muchinyasorangana ezvine zvaisi nguva yekusoazvisa kumakomo zvozatii tora mafuta muchisiya kuma baba ndinokumbira mafuta ekuti murume kana bikiko Anofanira kubva apfava fana zvakaita kupi weyi. Chivharadzi cheche murume anongokiswa atopfava. So chibikira mwana umwe munhu ngaze une hamupinde denga zvachose. Kana muchida kuti ndikutipei ndikuudzei zvinodiwa nevanhu ava ndinozokutipai pasina vana. itumbi zvekunamatira mvura yekubirisa varume zvekunamatira mafuta zvakapera kudhara vazangofanira kuti zvine izvi tokunamatira vari musikana tokunamatira wojirichira mafuta oita magorosi uri godo wobva wachiwo vakukunyira vakomana vakadii manje

ndokumbirawo kuti pano kana paiswa migomo ndoda kunamata ndikumbire kuna mwari ndoda kukumbira pano kuti mwari munhu achaisa ruoko rwake mumugoma achisamara Sekukura kuchaita FICZ ichikura ichikura ichikura toda kuti kana naye fudaira sei bati ndisati ndaita izvozvo toti kana uri amai une une hembe yekuchechi Une mbeu chechi handizvozvo here iriwo umwe ndakakugotanga ndanamata kuisa mari muhomwe imomo handozvo here kana uri baba kunya gemenzi rako uise maoko muhomwe wobira handozvo here ndoda kunamata kuti homwe idzodzo dzinofanira kuti dzipinde mari andakokuudza kuti chipo chemari ndo chipo chatinayo chatinacho mari bishop don't take this time as every time of your life that you Kungotora nguva yese kungoifananidza nenguva dzose. This might be the best day for life that you're going to receive. Wozwa wanga uchinetsekana nenhau yemari uchiti vavataura kuti pane zvirongwa zvakati vanese vasipo asi kana varwara pakati pousiku vanonoka pavari kunoka ndopavaramba kutengera magesi ekuti pange pakati mbu oh god haleluya haleluya isa maoko avo komuhomwe kana une costume yako uniform yako kana uri bishop ndida kuti tinamate utaurire mwari masikati ano kuti poverty and suffering is the past from today until the day that you are going to call me this is the day that i'm going to receive i want you to fill all my pockets i know there were people varapa varikoko Vari kokoko vakanga vachitambudzika vati pane zuva ravakanzi ingotaurira mwari wakanozira kunyenga pari pavandine zvichemo zvichemo zviri kuhanga sei vana vanonzwa here ndimi vana vanonzwa ndimi

taurai zvenyu taurai zvavari kutaura ameni hariroya zvanzi mukati mevatungamiri vari mukati mune vane mweya wekushora wari kuti anozvikudza pane zvaari kutaura tatenda Ah, you are good. You are good. haleluya kudenga kwakanaka akomana zvinhu zvakanaka izvi kana tichiteerera vatungamiriri vedu tinoitirwa zvakanaka shoko riri kutaurwa panapa remweya riri kuti zviro kwazvo zvataurwa nemutungamiriri wanhu tikaita chinhu chimwe chete wanhu muchaitirwa zvakanaka namwari amen amen kunyanyanyanya vatungamiriri vechirongwa ichi ngapasave nemumwe chete anonotaura kudiwi zvisiri zviri kudiwa muno mwari wari kuramba izvozvo ngatirambe takabatana hanzi mumwe chete akangopanduka muchaona nerufu haleluya ndo manzwi andaita kushora roya mangu roya mangu right thank you thank you

you see what happens sechechi dzemweya kwatakamvenge tiri mweya wakanga usina puhe nguva yekutaura yanga yakuita fanga epolitical organization Tinotora kana tasangana, madhimoni ngaabude, mweya mutsvene ngauburuke, vasina kumboutambira ngavautambire. Pari kuramba pachitaurwa kuti dai mweya ukushora waita sei wabuda. Ameno vari kutaura taura idipai ndanzwa kuti kuda kukungura mune nyaya Amen. Amen. Amen. Ndanzwa izwi yamutsvene uchireva nekurudzira nekutsanangura zvikanzi pavatungamiri vari pano pasava nekukakavadzana kana kushorona pakati penyu nekuti pane chida kuumbwa mukati mamuri ungateedzera zvarehwa nemweya mutsvene kana kufamba nesu

zvacho zvauri kuti zvinoita zvacho wakatozvitirai pachechi yakaramba kuita sei yakaramba kura uchimidzi unofanira kutombotiraya futi zvikuitwa naamashaka kuti chechi ita sei chechi ikura andozvo here it's about winning souls gospel salvation and winning souls voti vanhu vakaungana vakawanda zvinoreva kuti mabhawa ane vanhu vashoma amen amen amen amen amen anditoona kuti inini ndozviwandini zvakaitwa but ati wanga vachitaura kuti kune here vanonzwa ndimi vari mukati huyai kana izvo pakanzi paita dhimoni kana ngozi tinodeedza mubati anouya ane chipo ichozvo andizvozvo here isu tiri mubatanidzwa wemasangano emasangano emachechi we are not a political organization amen amen amen amen vari kudaira zvatiri kutaura dai mferi kutsunga yamise maoko momwe mabhishopi isai maoko tibonamata isai maoko tibonamata haipapa pamira ipapa musaite zvekure mirai iyi platform yemabhishopi haisiya president organization yemabhishopi

Eh, Mwari haagadzire vanhu vanoshanda, anogadzira vanhu vanoshandirwa, bozi vanoshandirwa ndo mabhosi acho. And when you are working, when they pay you, they pay you to come back tomorrow. They don't pay you to be rich. So when God is creating a people, He creates vanhu vakapfuma. Munoziva kuti ipo panapa eh, unenge uri bishop uri pamberi pano chechi zvese zvimotari zvese izvi hazvina nebasa izvi hazviendese kana kudenga izvi zvekuti e ndakafunda handina chii no izvo zvinhu sedu kuno ndaenda kuchikoro ndaenda kuchipatara naamai naadzimai vangu vakatwa typhoid but ndiri kungosvika pachipatara so ndakufona mumba kuna dhokuta akarara tijokuta mwe muri kupi zvikanzi baba ndakarara kuma five ndikati mai venyu vari kutorwara izvi so zvikanzi ndave kutomuka ndakuza mapizha matisangane kuhospital but kana musina dhokota wokuchechi kwenyu ari ikoko kuavenuzu munongosvika mogara mukiu kusvika zuva ranyura kusvika mangwana kuseni mototaura kuti takararako saka tinoati fscz kana mufscz mune madhokota Vana ivavo ngavati kana iwe uchingobva kwauri kubva uchihwarirwa ingobva wabva uchingoenda sere kuna dhokota iyeye uchibatsirwa ubva kuwa mubhedha kana kurapa udzokera kumba hatidi vanhu vedu kuti vatambudzika inini ndine faith yekuti pachatoita Hero Kopu Takanama, President Jane takanyorwa kunzi FICZ pasi paya. Ndikuda kuti FICZ inofanira kuenda kumasangano edu ari kuna America, Canada, Australia, ari kuna Britain. FICZ inofanira kuenda kumasangano edu ari kuna South Africa kana kwana Bishop anosanga ndi kuMozambique. Tinobatanidza vana vedu vari ikoko vange vari kuno. Information iri kuno isvike kwavari. hazvina basa kuti munodzura hazvina basa kuti munoita chii muri kwamunonamata muri hazvina problem but kana tasvika pano takungoita chinhu one chinounderstandwa nemunhu wei wese amen amen amen hatina mboti isu vivheni pamberi penyu kana muchinamata pane mukonde pane tsanga pane nhoko muchinamata muri kuchechi kwenyuko vanhu zvere hatina problem

Ndinoda kunamata kuti Mwari waAbrahama, Isake ndiJacob ngaazadze homwe dzina maoko omunhu ari mukati madzo. Munhu iyeye hazvinei ndibaba mutungamiri vakatanga sangano vanonzi bishop. Vakodzei Mwari muvasimbise muvasimudze vave nechimiro chemunhu wamakatuma mukapa basa. Neiye mwana iyeye akaisa maoko muhomwe Ngaazive kuti kuna baba variko vesvondo vanofanirwa kuti vachengetwe newe iwe pachako kana mabatana makuita chinhu chenyu chive chinhu chakasimba homwe idzodzo ngadzizadzwe norugaro faith yangu yandinayo iri kutaura kuti izvo zvandiri kutaura zviri izvi patiri kusangana paye paye even kana uri mwana wechechi ina bishop ari mumu mafungiro ako anenge asiyana nevamwe wese you're going to have a different thinking different mind You are going to be mwana weFICZ anoti kana achiteerera munofanira kunyara bishop wenyu kana achiuya kuno achiuya kuno akatakurwa akatakurwa nebhasikoro kana achiuya kuno achifamba nebhasi chinhu ichocho tida kuti ticha adress kuita kuti mabhishopi varerukirwe nebasa varerukirwe nekugara kwete kuti munhu anouya chibaba ndinoda kunowana basa Iwo bishop wacho pachako vanhu vakanamatira havatomboziva vanongonamatirwa voenda vonamatirwa voenda kana vakudya wozva se vari kudya nzungu dzakasanganiswa nechibage vanodyira muhomwe aiwa ngatisunzei maoko edu tinamati sunzai maoko edu tinamati ese ari maviri kana baba vari kumusoro kudenga makutoropafadza muda kuti tirangarire svondo yenyu toda kurangarira vatungamiriri venyu

Kuda kuti uchitanga kuwaona izvozvi zvakupedza dressing yekutanga inini manje ndatora tsoka dzangu ndikabva ndadzipfekedza mutsoka dzava ende kana varume varipo handimunonamata mese nababataengwa

Mwari akuitire zvakanaka. Ndai mugare pasi. Ndichatenda panapa eh, director of ceremony. Ndikutenda mabishop edu ose ari pano mapastor edu ose ari pano. Tikuda kuti mutigadzirire chinhu nokurumidza chekuti tiwane pamwe patinonosangana nemabishop timbonamata. Ndizvo zvose.

ndida kunzwa ndida kunzwa mumwe munhu anotaura kuti ini ndira awandidi sidi kungouya kuzongodyana kusida ndoda vanhu vanotyora handichemere vakadzi handichemere varume